Nos Wener unwaith eto, amser i ymlacio, rhoi'ch traed lan. Ac aros gyda ni am yr hanner can munud nesa. Dyma rai o'r eitemau. Tip sbwriel Caernarfon, pwy sy'n mynd yno i ffindio beth? Ffasiwn, mae Judith di bod rownd y siope i ffindo'r goreuon o'r sales. Moc Morgan yn mynd â ni am dro ar hyd lonydd prydferth. Cwm Medd. A Pobol y Cwm yn dathlu i milfed raglen. Arhoswch gyda ni felly wrth ai Angharad Mair. A finne Siân Tomos, croeso cynnes unwaith eto i Heno. Wel, helo na i chi. Heno am saith o'r gloch, bydd y milfed benod o Pobl y Cwm yn cael ei darlledu. Yma gyda ni heno mae doi o'r cymeriadau, un sydd wedi bod na reit ers y dechrau, ac un bron iawn ers y dechrau.

Ydw, fi 'di bod rownd heddi. Mae lot foch i gael, mae lot o bethe'n hanner pris, so mae yna fargenion os fyddoch chi moyn wyllo amdanyn nhw. A bydd 'da ti dipyn o gyngor hefyd i unrhyw un sy moyn prynu bargen? Bydd, bydd. Reit, drychwn ni mlaen at hwnna nes mlaen hefyd 'de. Ond yn gyntaf heno, odych chi 'di meddwl erioed be sy'n digwydd i'r sbwriel ar ôl i chi roi mewn bagiau du i'r cyngor i gasglu? Os ych chi'n byw yn ardal Arfon, mae 'na siawns go lew bod 'na rai pobl yn mynd drw'ch sbwriel chi i ddod o hyd i rywbeth falle fod o werth iddyn nhw. Rhys Owen sydd â'r hanes. Dydd Gwener cyn y Nadolig, ac mae hogiau Lliduarfon yn brysur wrth eu gwaith yn casglu sbwriel y fro cyn mynd â llwyth i Domen y Cilgwyn yn uchel uwchben Dyffryn Nantlle. Ond pan ddaw y penwythnos mae 'na rai pobl yn heidio fel gwylanod i'r cilgwyn, pobl sy'n meddwl dim am fyseddu drwy grwyn tatws a hen duniau bîls i ddod o hyd o rywbeth o werth.

ornament o fan de, yeah. union, mae'n bocsau newydd, fan yw. Nes o'n nhw, postus nhw de. Felly ti'n dweud bod yna bethau go lew o landio yma lle? O, ar dy syl de. Dy syl ydy'r dwrnod gorau? Dy syl ydy'r gorau de. Mae'n eipin o fynd a dwad, mae'n dweud? O, ysdi. A sy'n mynd i tan fe, ti'n gallu honni de. Yn bat o lai de. Mae'n sôn chi sy'n mynd o gwmpas yn hel yma? Yw dri sy'n mynd o dy syl de. Ie. Ti mo'n dal rhywbeth dan ganol y rubbish mae gyd? Ba, os ti di, os ti di, os ti di arfer, da fod Mae Dirprwy Swyddog Amgylchedd Arfon yn gweld angen gwneud rhywbeth ynglyn â scavengers y domen. Ond mae'n gwynebu problemau mawr. Mae trafferth gwastraff yn yn broblem i'r i'r cyngor. Yy y trafferth yw bod nhw'n mynd trwy'r bagiau duon ar y domen a wedyn mae'r gwastraff yn chw- chwythu yn y gwynt ac yn y blaen i bob man ac yn creu problemau inni. Pwy sydd yn berchen ar y sbwriel y munud y mae o wedi gadael cartref? Wel, unwaith bod y cyngor yn casglu sbwriel, y cyngor sy'n perchen y sbwriel wedyn. Os a unrhyw gamau cyfreithiol all y cyngor gymryd i hatal nhw rhag mynd i ganol y domenydd yma? Wel, mae yna, ond, ond um, problem o rheoli yw i. Um, Mae yna gweithwyr yno trwy'r dydd wrth gwrs, ond um, ar ôl oriau gwaith, mae angen i safle fod ar agor ar gyfer cyhoedd cymryd isbwriel, um, megis o'r ardd ac yn y blaen. Cael gwared e'n rhywle yn y drach yn safle ei ei unman. Um, felly mae angen i'r safle fod ar agor iddyn nhw. Um, y trafferth wedyn yw bod rhain sy'n mynd i hel yn ysbwriel hefyd yn mynd yno. Um, Ond pe bawn i yn gwybod pwy sy yn mynd i'r sbwriel, gallen ni erlid nhw. Felly, ydych chi fel cyngor yn eu gweld nhw fel nuisance mwy na dim byd arall, ydych? Ydyn, nuisance ydyn nhw i fod yn onest. Um, yn ni, yn ni yn trio chwilio ffyrdd i'w rheoli beth maen nhw'n wneud, ond uh, anodd yw i arno ni. Wel, ma' ambell un yn ffindo bargen yn y lle ryfedda, yndyn nhw. Ond Judith, rownd y siope wyt ti 'di bod yndyfe, nid ar hyd y tips. Ie, 'na fe, dwi 'di bod rownd i siope Abertwwe heddi, a fi 'di gweld lot fach o bethe diddorol iawn, rwy'n credu, a bargenion hefyd. Achos ma'r yym ma'r hype mawr a'r gwerthu mawr ar ddechre mis Ionawr wedi mynd erbyn hyn yndyw e? Mae'r ma torfeydd wedi tawelu tipyn bach. Wel, ydy oherwydd yn rhan o'r, or broblem yw ar hyd y flwyddyn mae lot o salt bach wedi bod trwy'r amser. Ddim jest gwanwyn neu haf neu hydref, ond trwy'r amser nawr mae rhywun yn gollwng yng Nghypris. Ond mae rhaid i fi weud bod yna bargenion i gael a bod lot fawr o siopau yn gwerthu pethau am hanner pris a hyd yn oed yn llai na 'na. Rai o rein falle de, ie? Ie, mae dechrau off fan hyn 'da dillad plant. Nawr, ma Adams, Siop Adams yn Abertue, ma bargenion mowr fanna, lot o bethe'n hanner y pris, a ma hon yn rhywbeth bert iawn, a dungarees a blows, a ma'r dungarees na yn pedwar punt naw deg naw ceiniog a mae wedi bod yn wyth punt naw deg naw. So, ma pethe yn dod yn ei flan. Yy, hon hefyd, sgert bach a top Eto yn dod o Adams, a ma hwnna yy lawr o wyth de-, wel wedi bod yn 11 punt 99 ceiniog a lawr i pump punt 99. Ma hwnna'n un, A fi'n un gweld lyfli. wrth y, wrth y tocyn fynna hefyd bod e'n rhywbeth sydd wedi dod lawr to, hynny yw bod e wedi cael ei ostwng Odi, unwaith a ma nawr... 'na, chi'n gallu gweld fan hyn ar y, ar y cefn, mae e 'di bod Cwpl o weithiau yn 11 punt 99 ceiniog a wedi cael eu gostwng dwywaith. A mwy na thebyg geiff eu gostwng... I ba raddau allen ni gredu'r pris gwreiddiol? Wel, beth maen nhw'n gweud yw bod yym bod y pris yna wedi cael ei charjio mewn o leia un siop yn y yn y chain fel petai, ond yy sa i'n gwybod pwy mor wir yw hwnna. Achos mae profit aruthrol i gyd yn cael ei wneud o ddillad, yn does e? Mae'n debyg bod e'n rhywbeth fel 150%, ond maen nhw'n dal i wneud profit, hyd yn oed bod y, y dillad yn reit lawr yn mm. isel. A o'n i wedi lico hwn, os ych chi'n lico'ch bechgyn bach i fod yn gwisgo uh, yn smart iawn, blazer, a mae'r trowsus o dano fe, mae hwnna'n lyflu, a mae'r blazer lawr o 33 pint i 323 pint, so mae hwnna'n mm Mae'n eitha bargen fanna. So un o'r reina fwy o size. Just y peth i chi'ch doen ato. a anorak fan hyn i ferch fach. A mae hwnna'n bert iawn. A o lawr o 19 pint i 11 pint. 99 ceiniog. Dwi'n mynd na, hwnna dda iawn gyfer y diau. Felly mae Adams yn le da i fynd am fargen. O, di, yn credu Bydde hwnna un o'r llefydd gore yn gr- yn Byrtywê. Os dych chi'n wyllo am dillad plant, ma' digon i gael a pethe neis iawn hefyd. Cota 'ma'n neis hefyd. Ie, ma' hwn yn dod o Topshop. O'n credu bod e'n yy ma'r cota, y fath hyn o gota, mae e'n syniad i wyllo am amdanyn nhw. Pethe weddol clasurol sydd mynd i fod yn ffasiynol o leia flwyddyn hyn a wella flwyddyn nesa. A ma' hon wedi bod yn yy 49 punt a mae nawr lawr i 29 punt. So mae hwnna'n fargen, ond mae'n debyg os ewch chi ar ôl dydd Llun fydd e lawr eto i 20 punt. Oh, right. So mae hwnna'n werth aros. Right. A os ydych chi yn gallu ffindo uh, rhyw fath o blazer neu rhywbeth fyna, mae'n syniad da i gael rhywbeth weddol pryd, neu bara, rhywbeth glasurol, allwch chi wisgo to. Mae rhai yn Marks and Spencers wedi bod yn 85 punt, lawr i 45 punt a ma' hwnna'n rhywbeth werth i gael wedyn 'ny. Dyw e ddim fel Marks chwaith i ostwng gymint yna, odyw e? Na, mae ddim, ond yy mae'n dibynnu fi'n credu fel mae'r pethe yn yn gwerthu a pwy siop i chi mewn Ie, chi'n ma' nhw'n stryglo gymint â phawb arall falle dydyn nhw? Ie, walle yn Gaerdydd fydd e ddim yr un bargenion i gael ond yy mae'n werth edrych rown os o's amser gyda chi. Hmm. A symud mlan i Next nawr ma'r yy ysgudie hyn lawr o 38 punt i 19 punt so ma' reina'n hanner pris ma' reina'n Yn dda iawn. A wedyn ni y jumper hyn lawr o 29 i 14. A mae werth gweud hefyd, dwi'n credu, um, bod uh, pethau'n dod lawr yn, yn dda. A mae hwnna, an, erbyn yr haf, uh, fydd y lliwiau yn pastel colours am gwanwyn a'r haf a mm. mae werth edrych rown am, right, am y lliwiau yna rhywbeth ie mm. nawr tra bod y prisiodd yn eisiau. A hwn hefyd yn dda iawn, mae hwn yn hanner pris, wedi bod yn 65 a nawr mae'n 34. Mm, a nefi a lliwiau felly, wystod yn handi, ond swn chi'n gweld nhw lot ar y sales. Mm. Na, chi ddim, a mae'n debyg mae Next yn gweud bod uh, pethau fel leggings sydd yn gwerthu'n dda iawn trwy'r amser, maen nhw ddim yn rhoi nhw ar y sal os ydyn nhw'n lliw nefi neu du neu beige, Maen nhw'n cadw nhw agos maen nhw'n gallu cael y pris llawn trwy'r amser, so sdim iws iddyn nhw ddod i nhw ar y sâl. O, oh, reit. So, pidwch â boddran chwilio am leggings yn next, os dyn nhw'n beth Wel, gesa i leggings am bum bunt, ond maen nhw'n wyrdd. Felly, am i gwisgo nhw nawr. Ie, na pam. Neis iawn. Ac mae sizes mawr hefyd yn Marks and Ie, mae hwnnw'n werth weid. Uh, yn Marks and Spencers, mae'r sizes mawr yma, 24, o byti 20 i 24, maen nhw'n amlwg ddim wedi gwerthu'n dda iawn yn y flwyddyn. A mae hwn wedi bod yn 50 punt a mae lawr nawr i 19 punt. A mae lot fowr o bethe, cardi gyns, jumpers, sgertiau, gyd yn sizes mowr a bargenion fyna, so fydden ni'n gweutho chi am am chwilio. Os gwell bargenion i gael eleni chi'n meddwl na'r yy oherwydd y sefyllfa ariannol? Os mae e, os ych chi'n wylio rownd mae yna lot fowr o fargenion i gael a pe- ond ddim chi'n meddwl dillad yn arbennig ddim wella pethe trydanol a pethe fel yna ond yy Yn sicr mewn dillad, mae 'na fargenion i gael. Rydych chi'n mynd i'r dre fory? Ie, mynd i siopa rownd e. Ie, ie. Diolch yn fawr i chi am nawr, Judith, a diolch am fynd rownd y siope 'na i gyd ar ein cyfer ni heddi. I ddod o hyd yn y rhaglen Betio gyda Ian, cân gyda Ian Griffin, cyfle i weld pigion Pobl y Cwm, ac ar ôl yr hysbysebion, cyfle i fynd am dro bach arall gyda moc.

Nawr te, ti 'di gorffod brwydro i ddod mewn trwy'r eira i gyd sy gyda chi Siafbri Naman na, dyfe? Wel, os bydde ddim para mlan fel oedd e ddo, o'n i'n meddwl bydden ni'n ffael cael reindeer ar y sledge ddo lawr mlaen o, achos oedd hi'n ofnadw y bore ddo, yn gynnar. Dechreuodd off fel glaw pan godes i bod i hanner awr wedi dau, a glaw a tym bach o eira arno fe. Oedd e, oedd e'n oer, oedd y gwynt yn wthu, a wedyn mewn byti ddwy awr o'n i'n sylweddoli bod fwy o win yn dod ar y ceir a bod y postyn letrig a aera arno fe, a fwy ar yr ewl o'n i'n meddwl, ypa daisy. um, ond oedd hi mor oer, ond bod o'n i'n i'n mynd i'r fan, oedd yr heater yn mynd y fe, o'n i'n dod i'n fusedd mewn yn yr heater i dwymo lan, a ddim timlad y fe yn y diwedd. Oedd yn ddilo i'n wyddo lan ar busedd, a oedd hi'n dod i'r diwedd nawr, o fyna lawr, Ond oedd dim timlad 'da fi i droi'r allwedd. O'n i'n ffycin cadw'r fan yn rhedeg achos o'n i'n ffili troi yr allwedd so oedd yn brain i myn' lawr i fynna a o fynna fi'n credu newn ni torri'n off. Ma' hwnna'n boenus iawn on'd yw e? A hwnna i gyd i ddilifro llath i ni ond 'di nw'n dda do? Ydi nw'n dda ware teg ie. Wel 'na ni a gewn ni'r tips bita 'da ti yy nes mlan yn y raglen.

Tro dwetha o'n i'n dau yn cerdded am wak gyda'n gilydd yn ardal y rhandir mwyn o'n i cefn gwlad ond wlad wahanol heddi. Ydyn, ni ni mewn ardal ddiwydiannol yn agos i'r gwyddfeydd glo a fe fydd diwydiant yn brysur iawn yn y man yma hefyd. Nawr, o le 'yn ni'n mynd nawr? Ni'n mynd o Bont Nedd Fechan i Bont Melin Fach. Ie. Taith o ryw dair milltir. A odyn ni'n dilyn yr afon yna? Odyn, fyddwn ni'n dilyn yr Nedd Fechan, o'r bell ar afon Pyrddin ag ymlaen i Bont Melin Fach. Taith o ryw dair milltir, un ffordd. Mae'r cwm ma'n gyfoethog iawn o goed, yn dyw e? Ydy, mae e, a mae 'na dipyn o amrywiaeth yma hefyd, mae 'na goed derw a masarn a llwyf, a tipyn o amrywiaeth. Dw ti'n sôn am amrywiaeth y coed, nawr pwy goeden yw hwn? A llwyfen yw hon, A fel y gweli di, mae'r goeden ei hunan wedi marw. Y Dutch Elm Disease yw e? Ie, dyna beth sydd wedi achosi marwolaeth y goeden, ond fe weli di bod 'na dyfiant newydd yn dod o'r gwreiddiau, felly dyw'r cyfan ddim wedi, wedi, wedi difa. Ac fe fydd 'na ddigon o goed mewn rhyw flynedd? Bydd, bydd 'na goed eraill, dal. Mae 'na fanteision yn dod adeg yma o'r flwyddyn hefyd. Mae'r lliwiau yn hyfryd ar amser yma o'r flwyddyn ydy yn anarchydra. Wel, wâc mewn heulwen a chawod yw hon am yn ail. Ie. Un peth da, ar ôl y glaw mawr dwedda'r 'ma, Fe ddyle school, school Gwladys fod ar ei gore. Wel, edrych ar y cerrig yma, uh, wyt ti'n gweld, mae ma marciau beth yma, mae fel pe dau dwll ym mhob un o'n nhw. Roedd na dramffordd mwynau yn, yn rhedeg lawr y llwybr yma, diwydiant mawr, a silica oedd yn cario yn y tramiau yma, ac o'n nhw'n gwneud briciau o'r silica yma, briciau oedd yn gallu gwrthsefyll gwres mawr Ac nhw'n defnyddio nhw i leinio ffwrneisi dur a haearn, yn ogystal â a'u rhoi nhw mewn tai. Wel nawr ry'n ni hanner ffordd Dafydd? Tua hanner ffordd i Sgwr Gwladys ydyn. Ie. Ac nawr, wyt wyt ti'n mynd trwy... Ydw, fi'n mynd trwy'r glwyd. Ond dwi'n mynd lan fan hyn ac os dwi'n edrych lawr a gweld Yr afon edrych a mae'n edrych yn brydferth heddi. Yw yn hyfryd, ydi mae. Mae hon yn ddefnyddiol iawn i bobl anabl. Mae carreg olwyn yn gallu dod trwyddo ac yn wir lan mor bell â'r pyrddin. Mae hwnna'n beth da yndyw e? Mae'n hyfryd o beth, ydi. A dyma hi. Dyma Sgwd Gwladys, ie. Ie. Gwethai, pwy oedd y Gwladys yma te? O un o chwech ar hugain o ferched Brychan. Brenin Brycheiniog gyda llaw. Chwech ar hugain o ferched, beth am y bechgyn? Wn i ddim faint o feibion oedd gydag e, ond o chwech ar hugain o ferched. Wel nawr te, pam bod y ffrwd yma wedi cael ei chreu neu wedi datblygu yn y lle yna? Mae'n eitha diddorol shwd mae wedi datblygu. Y graig sydd yma gyda llaw yw grit maen melyn. a mae e'n feddal yn cael ei dreulio'n rhwydd gan yr y dŵr, ond bob hyn a hyn mae 'na haenen drwchus o dywodfaen caled, a dyna beth sy gyda ni fan 'na. Ma' y silff ma'r dŵr yn arllwys drosodd, dyna s- yr yr haenen dywodfaen deuddeg trodfedd ma'r yy daearegwyr yn ei galw hi. A mae'n galed iawn. Mae'n galed iawn, a ma'r graig oddi tani hi wedyn, chi'n gweld, yn feddal eto. ac yn cael ei dreulio gan y dŵr. O'n i'n bosibl fynd tu nôl y ffrwd? Ydy, mae. Ei, beth am roi cynnig iddi? Dewch i ni gael mynd, ia. Edrych ar yr holl wahanol fathau o redin sydd fan'na. Mae'r lle yma'n anddelfrydol iddyn nhw. Mae'r amode'n iawn, mae'r gole'n wan a mae'r awyr yn llaith. Y fath o amodau maen nhw wrth eu bodd yn mynd. Wel, mae rhyw nerth rhyfeddol gyda'r dŵr fan hyn yn oes e? O oes, mae mae'n ddigon i ddychryn dyn, odi? Yn odi e. Mae e.

Wel, ma', ma', yn oes nerth aruthrol yn y dŵr na Oes, mae e. A does dim rhyfedd felly fod yr yy graig yn cael ei threulio o dano fe, a fod yr yy gwacter 'ma o dan y silff 'ma. Ma' raid i fi weud bo' fi wedi mwynhau yn fawr iawn. Ma' hwn yn rwbeth angyffredin yndyw e? Mae e. Gwac

Gymaint o arbenigwr ag Ian fan hyn. Tair ras uh, hyn yma? Ie, yeah, mae dwy'n asgot, a fi'n wedyn mynd draw dros y dŵr fel fyna, dros y dŵr, i Iwerddon, i Leopardstown hefyd. Pyn yw'r ras gynta de? Yn asgot yw hwnna, uh, pum nyrgen wedi un fyna. Uh, Ffordd y Grein, cyffil rydeg yn dda eleni eto. Eidas Delight a Pen Dennis yw'r ddoi arall fi wedi dewis, ond y cyffil i ras hyn yw Ffordd y Grein. Mae fe rhedeg yn dda i Nicholson a Dynwdi eleni. Mae dweud mas peder o weithiau Trydydd tro gynta, ail ddwywaith wedyn, a enllodd e tro dwetha yn dda iawn. Mae Eida's Delight myn mlan yn ei oedran nawr mae fe'n 13 ond mae fe lico'r pês yn gloi. Pen Dennis tro dwetha yn drydydd. Outsiders yr rheina ond ffodd y Grain i ennill. Dilwyn? Ydw, fi'n cytuno'n llwyr. Wel, allai ddim gweld dim byd yn curo Ffodd y Grain. Os na gwmpi fe, wrth gwrs. Mae'n wastad hynna, does e? A'r ail ras? Na, fe wrddoi i'r gloch yn ascot i wan eto. Y Waterloo Boy. Mas tair wyth eleni. Y tro gynta ath e mas dath e'n ail a da, mae di ennill y ddoe dro dwetha. A tro dwetha fyddodd e, nage tro cynni de, fyddodd e Young Snugfit a dros dwy filltir. Ond ffilodd Young Snugfit myn a dwy filltir ryner tro dwetha so mae di myn nôl i ddwy filltir. A Sure Metal, good outsider, ond sdim un eto i fydd i Waterloo Boy a Nicholson a Dynudi fan hyn. So mae double da ni fory nawr ar Waterloo Boy a For the Grain. Dyle Waterloo Boy ennill yn hawdd. Ac eto, mae Arthur Moore o'r Iwerddon yn ala drosodd good for a laugh. A dyw e ddim yn ala fe drosodd er mwyn ei iechyd. Ond mae'r ceffyl yna falle yn hoffi llai'n meddal, yn dyw e? Do, enllodd e mis yn ôl yn Leopardstown. Ond mae 'di dod draw fan hyn trwy hyn.

Mae'n good double chi. Odi, mae double yna. Os mae chi enillydd nawr fory nawr, good for laugh, fyddwn edrych mlaen i, i weld y ras yna. A chi fydd yn dod mewn wythnos nesaf wedyn? O, sa'n gwybod. Mae job di ar y lein fan hyn, Ian. Mae'n gwybod chi, gweld fi. Ar drydedd ras? Yn ar yn leopards awn ni o'n ras fawr i o'n o'r Ladbrook Hurdles. Mae Balasani, Pipe a Sgwdwm o'r si a o'n fwri, mae di ennill trwy dwetha mas, ond Peret oedd yn rhyd o fe trwy dwetha. Ond mae sgwdwm ar ar y gefen yfory. Mae banc fyw 'da chi. Wel, nawfed oedd hwn tro dwytha, mas o 13. Ond mae'r ceffyl hyn yn hurdler da ofnadw dwy flynedd yn ôl, a neith e'n dda fory. Ond y ceffyl i fi'n dewis fan hyn yw Clippy Lad. Daeth e'n ail yn Leopardstown mis dwytha, a dim ond cael ei ddala ar y lein, achos nidodd e'r ffens dwytha yn glawd ofnadw, a gas e ddala ar y lein. A fi'n erfyn nhw'n i ennill fory. Dwi'n cytuno'n llwyr eto. Grwpi oh. lan. Oh. Os, os, os yw e werth wneud ddwy ffordd yn te? Uh, fydd e o bri, rhyw 5 i 1 fydd e, rhywbeth fel Ie, ie, hynny chi'n iawn, 5 to 1 i fe nawr. Ie, beth fel yna. A ni'n gweud bod chi'n gwybod uh, chydig bach o'ch stwff yn y maes well, ma, Dilwyn. Ernest, dim delight ych chi o gwbl yn cyffilio, se? Gwendid cardiau sydd gyda fi, neu'n cadron solo rhywbeth bach fel yna. Am beint. Mae Diane, mae eisiau gweud hefyd, wythnos nesaf, mae pethau newid yn bach, os e? Os, mae Ni'n cael arian i wario blwyddyn wythnos nesa ar yy ar y bet o. Ma' Ladbrokes yn rhoi'r arian i ni. A ma'r yy mae mynd trwy'r flwyddyn bydd myn' yn watchan fel ma'r arian my' lawr ne' lan, lan gobitho. A wedyn bydd yr arian yn mynd diwedd y flwyddyn i'r NSPCC. O grêt. O gobeithio'r gorau de, ie. A wedyn ni jyst isie gweld dy ddewis di unwaith 'to.

Biactol, laughs in the face of spots and treads on the toes of pimples. Mae'n bryd nawr i ni groesawu ein gwestai cerddorol ni heno, organydd o Bont y Berem, Ian Griffin. Croeso i heno. Thank you.

Ar wahân i Coronation Street, Pobol y Cwm yw'r gyfres ddrama sy' 'di para hira yn hanes teledu Pryden. Mae hanes yr Opera Sebon yn mynd â ni'n ôl i'r flwyddyn 1974, wyth mlynedd cyn sefydlu S4C. Ond yr enw gwreiddiol pan ddechreuwyd ar y sgriptio oedd Tref Elin, wedyn Cwm Deri. Ond pan ddarlledwyd y bennod gyntaf ar Hydref yr unfed ar bymtheg, Pobol y Cwm oedd yr enw. Cynhyrchydd y bennod honno oedd John Hefin, a dath y sgript o law y diweddar Gwenlyn Parry. Er mai yng Nghwm Gwendraeth y lleolir y gyfres, y geiriau cyntaf a glywyd oedd llais yr hoffus Charles Williams, yr hen Harri Parri, a bu e'n aelod pwysig o'r cast tan i farw. Na chi. Swatiwch dan y clwt na, a bwriwch eich ffrwydd. Pwy sy'n na? Pwy sy'n wrth borth y castell? A fi. Fi, a ta ffôl, pwdi a fi. Ti'n gwybod yn iawn mai fi sy'n maru Barry. O, ti sy'n na, Jacob. Ti'n mynd y flaen i mewn, a symud y caead na'r dôl. Nage cyfres hir oedd y bwriad gwreiddiol. Ond eto erbyn hyn, rŷn ni'n gweld Pobol y Cwm bob dydd. A dyma'r unig gyfres hyd y gwyddon ni sy'n cael ei ffilmio a'i darlledu ar yr un dwyrnod. Fe ddath yr actorion yn bobol real ar ein haelwydydd. Falle fod nifer heb glywed am Harriet Lewis, ond mae Maggie Post yn gyfarwydd i bawb. Wedi ymddeol, wrth gwrs, o'ch galwedigaeth fel Prif Athrawes, fe gesoch chi gyfle i weithio ar Bobol y Cwm yn gyson wedyn. Ie, wel, chi'n gweld, wedi gorffen fan'na, Wel o'dd amser 'da fi wedyn 'ny on'd o'dd e? 'Ych chi'n gweld? Ond fel 'te un rhan o mywyd 'di dod i ben on'd yfe? A dechre wedyn 'ny yy wel o'dd e ddim yn alwedigaeth newydd ond gallu roi mwy o amser i acto. O'ch chi'n mwynhau'r cymeriad magu post? Wel o! Ma' lot o fi wethach chi am magu post. Ie ife chi yw magu post? O, wy'n gobeithio nag efe. Wy'n gobeithio dwi ddim mor fusnesol, a chi'n gwybod, a Magi'n gallu e, bod yn llym iawn, a dyddi'n dy lawr yn llawdrwm iawn ar ambell un. Ond beth bynnag o hwnna ni cael lot o sbri. A mae beth sy'n rhyfedd, oedd um, yr actorion ddechreuodd pobl y com, Ond nhw, fel o'n i'n gweud am blant yr ysgol Gymraeg, yn ymwybodol bod nhw'n sefydlu rhywbeth arbennig, ac oedd yr un peth yn wir amdano ni fel cast. Wy'n cofio John Hefin yn dweud wrthon ni, nawr, i chi'n dechre cyfres nawr, os bydd yn llwyddiannus, fe all hon fynd mlan am amser hir. Ond oedd neb wedi breuddwydio byddem i mlaen am y blynyddau yma. Y briodas on'd yfe? Ie, o'r diwedd! Glywson ni ar y ffilm fan'na taw cyfres fer falle fydde hi, ond neb wedi breuddwydio. Dilwyn o'ch chi'n y bennod gynta' i gyd. Y gynta' un o nhw. O'ch chi'n meddwl 'sech chi'n dal i ware Jacob Ellis deunaw mlynedd yn ddiweddarach? Na, wi'n teimlo fel Methuselah wrth feddwl am rei o'r penodau cynnar 'na. Mae 'di bod yn rhyfeddol o Siwrna rhyfeddol, yn dyfu? Mm. Rhaid y blynedd. Ych cymeriad chi, wrth gwrs, un pigog, digon diflas yw yeah. e. Chi'n chi lico fe? Na, wy ddim yn or hoff o'r ochr gryn tachlyd, um, gybyddllyd ma. Ond mae fe'n digon onest, mae fe'n onest i farn, mae'n gweud i farn yn blwmp ac yn blaen, a os dim rhagrith yn perthyn iddo fe, mae'n gallu bod digon doniol hefyd, a mae'n siarad gwasgu gymaint o hiwmor allan o'na fe, os chi'n bosibl. Mm -hmm. Nawr te, Ernest, eithoch chi mewn be, Pumed pennod ar hugain, ife? Ie, ie, ie, ie. Beth oddach chi mewn te? Fel Sarjant Jenkins? Wel, mae rhai bobl byth yn y wir, ond mi'n meddwl, ges i'n galw miwn, oedd rhywun wedi torri miwn i siop magu post a dwgu dipyn o arian a neud dipyn o ddifrod fyny i chi. Ar ôl gwaith clefyr iawn gyda Tal Jenkins, Prysymau yn y Pentre, a dipyn bach o help wrth y Ditectif Sarjant Foden, Arestiwyd Mike Pearce a'i ddod yn y jail am naw mis a mae ar ei ffordd nôl i'r jail nawr a rhywbeth weles i neithiwr. Ie, druan ag e. Wel, mae gyda ni ddarn bach o raglen neithiwr pan welon ni bod Mike Pearce unwaith 'to, druan ag e, mewn trafferthion mawr. Dyma ni felly. Gwastraffu'ch amser ydach chi, chi gael dallt. Chweched rhan o Jill, mae'r optics 'na 'di bod yn ollwng trwy'r amser, yn ddi-ffael 'de. Dwi 'di clywed am rai tafarna yn chwarae gwmpas efo'r mesur, ond 'swn i byth yn gwneud hynna yng nghwsmeriaid i, lwc, gynna i ormod o barch iddyn nhw o'r hanner 'de. Ddim y mesur sy'n ymecso'i. Ond y cynnwys? Ei? I ni di derbyn gwybodaeth eich bod chi'n rhoi dŵr yn y whisky. Cadwch eich llais i lawr ddyn, beth sy'n haru chi'n pardduo rhywun o flaen i gosmeriad? Pwy ddydodd hynny thach chi, pryn bynnag? Fo ddy sinach bach clwyddog. Dewch ddech baen, pwy ydio? Alla i byth a gweud wrthoch chi. Sim hawl da ni ddatgelu'n ffynonellau. Wel nag os mwn, ond sathru ar hawliau'r unigolyn dwi'n galw peth fel ade. Rhoi cyfle i unrhyw gachgi bach maleisus i ddeud clwydda amdana fi yn yng nghefn. Dwchwch, Mister Pierce. Os ydy'r whisky'n iawn, 'Sa chi ddim byd i fecso biti. Nawr i chi ma rhein, rhag ofon i chi weud bo ni wedi twyllo. Look gwrando gin i botal o'r stwff na yn y cefn, ysbario traffath i chi, pam na ewch chi a honno efo chi. Na'r stwff hyn, y whisky sy ar werth sy'n bwysig i fi. Reit wel, nath mi blygu'r drefn ddim ta. Gwnewch fel fynnoch chi cerwch ar rwbath da chi isio. Like PS3 yn y gêm. Ond te, mae Sergeant Jenkins wedi bod yn gymeriad hoffus trwy'r blynyddoedd yn dyfa? Ie, odi. Odi, wel, wedi cael ei selio ar beth, dwi'n mwyn credu tawn am nghymeriad i. Mae'r siw rhywfaint yn o'i ynddo fe, a fe ynddo i hefyd. Yn anodd ffindo mas pwy yw pwy yn yma le chi. A hyd yn oed ar ôl riteiro, chi 'di cael rhan run mor bwysig yn y gyfres a phob peth yndyfe? Mae gymint rhan o'r pentre ag oedd eriod. Odi, odi, odi, mae'n para i fod yn blismon pentre. A mae plismon pentre gyda ni fan 'co, a mae dyn yn copïan rhywbeth bach wrthyn nhw trwy'r amser, chwel' 'ny. Ie. Odi, a chi Cael eich nabod ambell waith, ch'mod, pan chi mas. Ydy pobl yn meddwl mai Sarjant Jenkins y'ch chi? Wel, fi'n clywed fwy o sylw ddar, ddar bod fi wedi ritiro a cael yr operation dŵr ma nawr, ma pobl yn meddwl am hynny. Am y twbl, twbl dŵr. Hyd yn oed Saeson yn rhan trefniau gwedd, aw, oedd y waterworks ar nes, a hyn. A bois y clwb yn ôl pan bod fi'n siarad lawr gyda bwced yn ôl, che, a gweud, rhag ofon, bydd eisiau. Arwen drinks bach yn fanna. A beth am eich teulu chi'ch hunan wedyn, odyn nhw'n cymysgu ambell waith? Maen nhw'n apti i gymmeryd e'n weddol sirias, mae Crotten a fi'n byw yn yn cwm bach Heleria, felly aeth Hilly Mocha wastad bobl y cwm a ch'wel ar gôl y garwriaeth nawr yn dwy a Misus Gwyder a agos hau fyny ch'wel ar diwedd y rhaglen fel Leryn Rhand wel ma' da ci'n ddechre caru to a Siôn bach wech blwyddyn yn gofyn wel beth am yn gi? Nawr dilyn ar y clip cynta welson ni chi yn dod mewn, o'ch chi'n hen ddyn bryd ni? Ond wig gyda chi, Brynys, bosib? Ie, wig, ie, ond wel, wedi mynd yn wyn erbyn, wel, digwynnu erbyn hyn, wrth gwrs. Ond dwi'n gweld colli, um, gweld eisiau yr hen potting shed, mae rhaid cyfadde, yna lle oedd Harry Parry wneud y gwyn cartre a Tush a, a, a finnau'n cael yr ymgom, fatha Last yeah. of the Summer's Wine yn Gymraeg. Ie. Yeah. Ac um, beth arall, wel, ni'n gweld colli Harry Parry, wrth gwrs. Ac oedd e'n gymeriad mor ffraeth, yn dod e. Mm. A mewn ffordd, falle, bod Mike Pierce wedi cymryd rhywfaint o'i fantell lle drosodd yn ei gymeriad e, gogleddwr digon ffraeth eto. Ie, yeah, tipyn o rog hefyd, yn dweud. Ie, yeah, tipyn o rog, fel Harry Parry yeah, hyn, yn yeah, yeah. yeah. O chi'n dweud bod chi wedi goffa cael wig, mi'n siŵr bod nifer ohonoch chi wedi goffa newid tipyn. Wel, uh, na ddim yn gweud gormod am uh, Tush, o dde wedi newid i liw o wyn i, i lwyd i ddi, i wyn. Ond um, i wallt i hunan sydd da fe, beth bynnag. Yeah. Wel, ni wedi gweld ambell i actor hefyd yn ware mwy nag un rhan. Wel, so ni glan yn bosman, a glan yw clem yn fan hyn. Ie, ie. Ie, mae yna bethau eraill wedi digwydd. Dwi ddim yn meddwl dylen ni weid falle, ond... Um, na, dwi ddim yn meddwl wedi. Heblaw mae'r actorion, wrth gwrs, mae'r ddain o'ch chi wedi cael cyfle i weithio gyda'r goreuon ond o fewn Glywon ni'n sôn fan'na am John Hefin yn cynhyrchu i Gwenlyn Parry wedyn yn un o'r rhai oedd yn sgwennu. Ie, a James Jones wrth gwrs, mae e'n neud yym wel mae e 'di neud addasiad o Under Milkwood, Dan y Wenallt. 'Na beth ma'r ddou onoch chi'n neud nawr yfe? Ie, 'yn ni'n mynd i neud cart- ma' nhw'n mynd i neud cartŵn ar gyfer oedolion, cwmni yym sy'n neud Super Ted siriol, a ma' nhw'n mynd i ddefnyddio y recordiad gwreiddiol o'n i ynddi yn Saesneg gyda Burton, yn y milkweed a maen nhw'n mynd i hefyd ddefnyddio addasiad James Jones dan y wenallt ar gyfer y ddwy iaith. Mm -hmm. Felly mae hwnna'n dod allan, dwi'n meddwl, mis um, Mawrth, dechrau mis Mawrth. Sa'n gwybod chi... Ni'n y tap ydyn. Ie, ond mi'n i wedi, sa'n gwybod chi'n cael amser i fyd yr holl beth yma mewn. Na, mae'n neis i wneud rhywbeth uh, Yeah. Amrywiol, weithiau. Yeah. Mm. Chi'n cael amser ar gyfer diddordebau, achos wy'n siŵr, chymod, recordo, ffilmo, reherso, recordo, a wedyn y raglen yn mynd mas yn y nos. Wel, mae rhaid i ni uh, ffindo ne, byddwn ni'n mynd yn wallgo, fi'n meddwl, yn dysgu yeah. ffilmo trwy'r amser. oh. Mae rhywun yn teimlo'n eiog, falle ddylen ni fod wrthi trwy'r Ydych chi'n gallu gwneud amser i fynd yn dych chi? Mae'r ddiddordeb dwi yn garddio, wel fi'n ffindo amser i ni. Ta beth sy'n digwydd? Ie, mae canu'n ddelight mawr 'da chi hefyd. Oes, fi 'di canu trwy mywyd, na un o'r diddordebau sy 'di aros gyda fi yw chwarae rygbi dros am blynydde chi, chwarae cricet, tenis, ond ma' canu'n aros gyda fi. Chi'n gwybod, yy, fuon ni, Twpa Bois o'n ni ar gôl Cyldyn Mob yn yn galw hynny yn Troubadours a mynd dros Gymru gyfan, Jac a Wil yn canu gyda ni, ch'mod, a a'r diddordeb canu hyd yn o'd heddi, yy, mi licwn myn' i gofyn am Faganu ne' rwbeth fel 'na, mae'n aros, clywed y masys 'ma, y cori- y corie 'ma.

ch'mod, achos... Wel, wi- wel wi'n trio cael uh, blas catholig ar, ar gerddoriaeth yn gyffredinol. Ch'mod? Mwynhau beth wi'n mwynhau, fatha gwyn, mae'n ormod o snobeiddrywch yn perthyn i wyn. Yfwch beth ych chi'n hoffi, ynddo fe? Ie, yeah. a gwrandwch ar beth chi'n hoffi. Yeah. A gwrandewch ar beth chi'n hoffi, a mwynhewch. Ie. Yeah. Yeah. Nawr ti, o'n i'n gweld gynnau oedd moc mas, uh, moc wrth hmm. gwrs yn bysgotwr mowr. I chi'n rwy'n sy'n bysgotwr? O'n i yn bysgotwr uh, plis i'ch, ond uh, Wi di rhoi gore iddi ar sbel. Mae da fi wialen am Greenheart gartre sydd heb di ddefnyddio o gwbl. Wi'm yn gwybod faint yw ei gwerth hi nawr. Ond um, ffaibr yw pobl nawr, ynddo fe, ac carbon yw ei nawr. Mm. Yeah, falle bod ei werth rhywfaint, wi'm yn gwybod. Ie, yeah, eisiau ni ofyn i moc. Ie, ie. Rhoi cynnig. Ie, ie. So, am ddiddordebau, fi wedi cael blas mawr ar Watch Your World Data ar hyn o bryd, Ian. um, os yna fetor i ni, pwy sydd wedi ennill?

Wel ma'r un yy... O'dd e ar ôl pobol nes i fe. Do. Ie. Mae'n neud teledu da ma' rai' fi weud yy o'n i'n synnu'n hunan bo' fi'n enjoio darts gymint. A cyn i ni gloi ma' raid i fi ddeud penblwydd hapus yn 80 dydd Sul i Phyllis Parry o Kings Road Llandybie oddi wrth Pegi, Megan a'r teulu i gyd. A heno os 'ych chi'n nghylch Llan Deilo am chwarter wedi saith yn Llyfrgell y Dre ma'r cylch llên yn cyfarfod gyda'r Athro Hywel Teifi Edwards yn siarad. A un fyn 'yn hefyd i chi Misus Agnes Jones o Waterloo Saint Clair 70 o'd fory Penblwydd hapus i chi. Dyna'r cyfan wrthon ni am wythnos arall. Welwn i chi nos Lun. Nos da. Nos da i chi.